Gylyç Galkan oýnunyň ýüze çykmagy şu rowaýatyň üsti bilen beýan edilýär. Osman goşunynyň Bursa şäherini basyp almaklary üçin herekete geçen wagty, Bursa galasy uzak wagtyň astynda gabaw astynda galýar. Käbir osmanly esgerleri hemme galanyň içindäki wizansly esgerleriň ruhuny basmak hem-de garaşmakdan halyt bolan osmanly goşunlarynyň göwnüni götermek üçin galanyň daşynda Öz aralarynda topara bölünişip, esgerler gylyçlary we galkanlary bilen oýun görnüşli söweşmäni başlaýarlar. Ellerinde bolan gylyç we galkanlarynyň çakyşmagynda emele gelýän sesler wagtyň geçmegi bilen bir sazlaşykly äheňe öwrülýär. Esgerler hem şol äheňe görä sazlaşykly hereket edip ugraýarlar. Şeýlelikde, guşa uzak wagtyň dowamynda gabaw astynda saklanyp, hiç hili söweşsiz we çaknyşyksyz bir müň üç ýüz ýigrimi altynjy ýylyň altynjy aprelinde bizantlaryň elinden alynýar we biraz wagt geçmezinden soň osmanlylar tarapyndan osmanlylaryň paýtagty diýip yglan edilýär. Gördüniz kyýafet belli, iki şäher. Şu görýän milli eşikdäki oglanlar gylyç we galkanlary bilen iki topar ýa-da ondan köp toparlara bölünişip bu oýnuň hereketini ýerine ýetirýärler. Bin dokuz ýüz on sekiz ýylynda ise kurucumuz rahmetli Mustafa Tahtakran Bir müň dokuz ýüz on sekizinji ýylda milli oýny esaslandyran Mustafa Tahtykan Balaban beg okuwynda bu tans sungatyny esaslandyrýar we onuň horeografiýasy döredilýär. Bu oýuny ýaýma çabasyna girýor we bin dokuz ýüz elli altynjy Bu milli oýnuň aýratynlygy sazsyz ýerine ýetirilmegidir. Bu oýnuň en büýük özelligi müziksiz oýnanmasy. Ellerindeki kylyç we kalkanlaryň çykardygy ses, hareket we ritm. Gylyjyň galkana urulmagy esasynda çykýan sesi oýnuň ritmini berýär. Gylyç-galkan oýnunyň ýene-de bir aýratynlygy Bursa şäheriniň esasy nyşanydyr. Oýunda söweş hereketleri görkezilse-de, onuň manysynda parahatçylyk, asudalyk aňladylýar.
Mähriban tomaşaçylar, ine, şu derwezäniň öňündäki ýazgy pursatlarymyz tamam boldy. Häzir bolsa şu tans toparyň agzalary, oglanlar, ýigitler, ýagny häzir biz bilen birlikde şu ýerdäki taryhy sagadyň öňünde indiki bölüm barada häzir tansy görkezerler. Biz hem taryhyny size gürrüň bermäne çalşarys. Elbetde, köp zatlary bileris, öwreneris diýip umyt edýäris.
Şol bir gylyçly we galkanly söweş tilsimleri bilen ýaş esgerleri ýadatmazlyk üçin galanyň gabagy alnanda ýüze çykan oýny olara öwredilýär. Netijede bu oýun halk döredijiliginiň bir görnüşi bolan milli tansa öwrülýär. Bir müň dokuz ýüz on sekizinji ýylda Mustafa Tahtakyran Balaban beg medresesinde gylyç we galkan şekilleriniň asyllylygyny üýtgetmezden, onuň häzirki horeografiýasyny döredýär.
Mert Taşkıran. 3 sene önce başladım Kılıç Kalkan oynamaya. Gayet mutluyum. Men 3 ýyldan bäri şu topara gatnaýan. Gylyç Galkan oýny hakda eşdemde, mende oňa bolan höwes döredi. Şu oýnuň tans hereketlerinde dostluk, watana wepalylyk manysyny berýän bölümler hem bar. Her kim bizden Oýnuňyzda näme üçin saz ýok diýip soraýar. Aslynda, bize saz zeruram däl. Biz öz gylyç galkanlarymyz bilen öz sazymyzy özümiz döredýäs. Savaş hileleriyle tekrardan kendimizi gösteriyoruz. Bir barış oyunu olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Böyle bir oyun.